Aminto mwanyagetinge, naende nengaki ende engiya totaete kogosoria ase Enogo TV, ase okonyora na notokoinyorania ekegusii, togosemania, togotebererania, naende

ekegusii, obwate esemi asemi omwabo. Naende ekero tokonya gosema niga nobomanyi tokoenana, tari natokemanyete mono, yaya abagaka ngotokonya bare komanya naende barende batoe ekegusii twemanye ekiara ekero bwemanyete aye ning'o igo okogenderera buya naende ekero omanyete gokwana nomonwa oo igo okoigwa buya.

Aa, Nyaribari nenene, na Nyaribari eyio tomanyete ere Nyaribari Masaba na Nyaribari Church, iga ebwate chinyomba chinyinge, ko neibere mono. Igo tobwate kamba nane abwo bare Abanyaribari Onyangura, Amang'eng'a, na Abako. Eki nakio ntagete kobatebia rero, ko ntaraika agwo, omonyaribari ng'a yi arwete, um, abakoro bagototebia ng'a mogusii nabwate abamura baye, ko oyomo obo iga are korokwa mosweta, na mosweta noo etiano y'omonyaribari na abande erwete, omonyaribari, omogetutu na omomachoge, Ngotiana bare na banto ba oswetongoge. Ekero bagotiana igo nogwetogia naende ne totem yabo. Yaani monto ogochirwo sana taita ngoge. Ogoita ngoge tatacha minto akuname gesaku kanyuma ache gesaku agosiria. Aba nabanto bosweta, nonya ribari noyomo ng'aki achete mosweta momura omogusii, lakini mosweta nabwate abamura ang'e sita. Abamura aba igo barenge intindi nere omonene, nere ise machoge.

Morangi nabwo abamanyete kobu koinora ebina, bamanyete kogamba ebina sana, nao kioro nombere omwabo bare gotoka borange. Naende omomura onde mosoba, mosoba nere abasoba aba bachiete gochibogera emate, eh, babo Tom Mboya, babo Robert Ouko, aba nabasoba, egoteba ng'a abanto aba ba ba Mosweta igo barenge chinchomei, chichwene, yaani abanto abang'aini mono. Bono ntori gochiki o naende omomura onde mosamaru, mosamaru na oyomwabo ntindi, oyomwabo oyomwabo ibabe, oyomwabo mosoba, oyomwabo morangi, abwo nabwo abamura bosweta. Lakini bono ekero togokwanera omonyaribari, omonyaribari nyango iga akorokwa onyangore. Aa, ibe, i- ibabe iga anyorete omonto okorokwa Mwanchabanto. Mwanchabanto akanyora omonto okorokwa Tabichi. Bono Tabichi nere ise Nyaikoma, nere ise Manyanta, naende nere ise Ogesuka.

Erieta ng'ina amoregete nonyangore. Aya, Nyaribari na Kiriacha. Mosweta iga abwate abana bagochirerana, yaani mariachana. Mariachana nenchera bare gocha ba bagokwa. Akamanya kogenda okiondi koragorwa, keragenda koragorwa agatebia buna, ngwatugete engogi? Agateba ee, ng'aki yakwete? nero yaragereretie. Korwa agwo akaegwa enchera, akagenda akang'wansa, akaira etuoni roche na binde akorete. Korwa omwana oyo akabekwa ekebari, ekero abekwa ekebari, yaani iga agatakerwa. Ogotakerwa oko nakwo kwagerete akarokwa Nyaribari, ekebari. Ere nerieta riabo omura akobaakwa, erinde amenye. Bono ekero arwo agwo, onyango ore, nere Nyaribari iga omonyigwete, agacha komenya abwo nase tomenyete Nyaribari masaba na Nyaribari chache buna kambanane. Kamba nane mbanto ba nyari baria batabwenereti konyuomana riria bachagete. Aa tinkomanya gose bono banyuomanire chinyomba echi, lakini mbabwate abako. Ntarabatebia abako tiga ngote chinyomba echi chia kamba nane. Aa kamba nane ntobwate abanto bakorokwa abamobea, abamobea. momura o Nyaribari, na abamobea bagotoka aria Keumbu, batoka na Keroka, chinchera echio. Omomura onde o Nyaribari iga are korokwa Omonyameyio. Bonyamoyio mobaroche. Intoche torigerie kobea ninki monyamoyio ninki gochia ime. Lakini eye nenyomba yende, echi chiaikire ibere. Eya gatato nabanyakoni. E abanyakoni mbare bare bogirango rogoro gochinyamira aria, lakini nabamo nabanyakoni aba bare igaa nyanguru, nyanko. Naende abande mbare bare gochia ikorongo rogoro. Abande abanyakoni.

nabande bagotoka ang'e agwo mwamonda, momoroche. Aba nabanto banyari bari batabwenereti goetania makabee, batabwenereti kona chiombe, ekiara namanyinga ayamo, babwenerete gosikana mono. Ntobwate mwaboto, mwaboto oyo bagotoka riabamanyi igaa aria, naende mwaboto nabo bamanyekanete ase obominyoki, mwaboto nao anunda barwete, mwaboto nao omogaka oria ore kominyoka oria ominyokete mono, nyantika amaiyoro nao arwete mwaboto, naende bagotoka riria abamani na abaminyoki sana barenge, naende abanto bande.

Ekero gwakoorire nabageka, abageka barabwo eh, ng'ai tokobanyora? Abageka noo bare otamba nabarabwo, buna onse ore maria maringumu. Mogakoria onse maringumu omaete, nere ise nere ise biara chochi morara, awo oria okorwa noti mogirango eh, momomanyete omogakoria korwa otamba. Abwo na na nabageka. Bono minto mwanyagetinge, ekero aba ba ba babae. nyomba nane, ntobwate abako, na barabwo bakobarwa buna abanyari baria. Incidentally, nonde oyomo obo buna omoguche. Abaguche nenyomba eyemo ere abako banyari baria. Na oguche namenyete korunya magega, agatara agwo, agatara agwo ang'e nogembo, koru nyuma, eh, amariba, Agacharoka agwo, agacharoka keumbu, akaenda Nyabisabo, akarwa Nyabisabo, ekiya ogotiira agwo ibe nogotiira, ogende okiamokama, ochiche egesusu, ogende geteri, goika onyore abaguche, onyore enyomba yende yabakoba abanyari baria ababuria, enyomba yende abataranda, a abakoba abanyaribari, enyomba yende abatondo, na barabwo nabakoba abanyaribari, enyomba yende abakuna, na barabwo nabakoba nya abanyaribari. Aba bono nonya nyaribari babwenerete konyuoma korwa naende oise kobwati boronge nabo okonyora na nabere igo, ekiagera oise kogenda nari gesusu okonyora na abanto barabwo banyuomete riondo ng'a iga, aba yaani chinyomba chinyomba chia Nyaribari abako na Nyaribari kamba nane. Ntobwate abakimotwe buna abako b'Abanyaribari, ntobwate abatondo natebire, ntobwate abamerogi. Natebire, Naende ntobwate abagisero. Abagisero mbare bagotoka aria Nyamasibi, naende bacha batoka Nyakoemate. Naende obusero nabwo aba banyorete omogetutu, omong'ina oria Nyagontuga narigetie omomura agachia komonyorera ekiara, onyankoria bagocha goetana nabo abo, na abande nase engencho ye chiombe. Ng'a ase enchera ye chiombe, na ayio naye rituko rinde. Igo minto mwanyagetinge, aa ekero togokwana chinyomba echi, igo igo chigotoorokia intwe mbarabi na ase tokorwa. Na ekemanyererio ki'omonto nenyomba yaye, na nyomba chia mogusii naende tiga ang'irore, nchiarengeo ase eng'encho ya siasa, chinyomba aya chiarengeo gotanga ebinto buna ng'ai okonyuoma koru ng'ai okonyuomu gochi, erinde tocha koreta chitang'uche ase enyuomo ekero okobwatania amanyinga atabwenereti koenda amo, kwamanya koyoo na ebinto biasarekire, kwabuga aorogire kumbe naye kweroga ase eng'encho otabwati amachiko yobomenyi bwaito buna mwanyagetinga. kiokonya gonsoncha ase Enogo TV, nabo okoboria ase otagete komanya. Amang'ana namange akoba buna bono enyuomo, abanto nkonyuomerana bare batamanyeti, kwamanya konyora ebinto biasoire bigosarania. Ntwanche koratigara koba abagusii, naende eanche buna omogusii eanche bwanchwe oteancheti Togwa ning'o oranche omonto oteanchete, na ekero oteancheti igo ogwetarara igo tori bo tori koba monto moronge. Nabagusii mbeanchete, eanche bwanchwe. Aya naro tokonya gotebani korwa ase Enogo TV, egesonchero ege kiamang'ana, oyo nomwarimu Obino Nyambane. Mbuya mono ase ogontegerera naende genderera konya kobatabu, tonya koigwana Tonya gotebania, tonya gosemania oboroso ne ching'encho chiaito mwanyagetinge. Mbuya mono.